Nîna wî nebî. Xwe dêr û bijî hestê reş hev dixe, hest li ber hazir dibe. Divê tu çi dibêjî, divê wele xewn mesele ho, divê ji min re dibêje bira dengê wî neyê min, wata tu dikujî, zarîna wî were me ez te perçe dikim. Divê serî wî têke de bîne. Lê cewrik piçûk e, kutkê wî hela piçûk e. Serî wî tê de bê hespê hev kirt dike, serî wî davêje, Cendekî temîz digurî, dişû, temîz dike, xûn hûn jî davêje, pitişkî pê re nayê li, tîne didoşe, tijî dike şîr û derê wî girê dide. Erî tu qurbana niga bî, rahat be ji cem şîr bi rê dikeve pê cem şivanekî. Selam aleykum şivan û aleykimî selam. Divê şivan û firoşkarek nafiroşîn min. Wele divê difiroşin, divê fiyata kara te çi ye, divê du zêr. Divê aşta ra sê zêr. Aşta ra sê zêr, ya min divê goştê wî bişte ra. Sadece postê wî bide min. Divê nava bigere karekî kîjan piçûk e, rengê wî rengê şêra da ye, ew jî min re şer dê bikî.

Dawê terkiya hespê xwe û rast be sar be pê pê Hida zavayê paşê mêze tê dîsa eyn li ciyê xwe rûniştine hera îş yekî nekirine. Ji ku tînin? Ti zanin herin? Şîr bibînin, bikujin, şîrê wî di eyarê çêşka wî de bînin. Selam aleykum, aleykimî selam, divê paşa tu hatî erê wele lewt bê ez hatim. Dibê îşana te şîrê şêr anî erê welat bima anî. Ê dibê te fiyeta şîrê şêr bêje ya tu bi çi didî me. Dibê lawo wele ez tevliya min tera tene. Eva heqîbê me tu jî zêr bî. Herez min ra lazim nîne. Yalnız ez nalê hespê xwe sor dikim bi qaşê we vedatîne. Ez bi vî awayî şîrê şêr bi vî awayî difiroşim. Kî bikeve ez a difiroşim. Ez bi pere nadim. Lay wezîr hêrs dibe ya û dibê tiştê were dibe dibê. Em ê herin em ê şîrê şêr bînin dibê em nikarin bînin sima. Ê dibê lo ez mecbûr nînim bidim wê. We lavayî min kir we bû bide me ji me re bîne min jî anî. Noglûnê Gûmê Dûn, Hezar heb mişterî min e werî. Rast be li hestê xwe sar be lay lele dibê paşa pêya be dibê çêr dibê lê dibê ku ji dê kî dikê birîn heta merin me şêr xweş dibe. Dibê pêya be paşa pêya be yên digre. Mîrza Mihemed pêya dibe malê hestê di pêr hetîba wî de hebûne ber dixe. Dabê navagir nal sor dibin. Wate kêlekê wan parçeyê wan vedike nal pêva datî ne cezîn jê tê nal dibe hestî. Her duyayî damxê lê dixe û ra dibe wî şîrê pez dide wan û sar dibe beriya wan tê tê pere şer Hespê xwe ber dide, kek zilayê xwe dide ser girê dide û şîrê şêr di eyarê pirtûka wî de digire û pê mala xwe. Pê mala xwe jina wî dibê mêrik Fihatê erê wele ez hatim dibê te şîrê şêr anî wele ez dibê min anî. Di vê maniya min ez niha nabim birî. Di ser rezabayê bavê te werim, herdû dabayê te yê binê werim. Ewan jî şîran ye, bira ew bînin bibinê, paşê em ê şîrê xwe bibin. Min dibî û ne tu zanî. Hevalê te li mal da ji xwe re rû dimê, caf pere cem paşê dibe, lez abayê te hatin, şîrê şêr anîn. Şîrê şêr anîn, hevana tên pêya dibin, hes mes tê wan dikişînin hundir, topal in, nikan bi rê ve herin, milet vê ya ya pirêya kî bi ser zîn qerimîne, nikarin bi rê ve herin, nizanin kêlekê wan birînin, tên şîr der dixin tînin odê, doktor tên şîr mêze dikin, mane dikin, yew dibêje got şîrê şêr nîye, got şîrê pez e. Evo normal şîrê pez e. Evo ayora ayori kutka şîr nîne. Evo ayora ayori koro e. Evo şîrê şîr nîne. Şîrê şîr nîne paşa. Nexweşiya wî da giran. Nexweşiya wî da giran dibe eva ra dibe Mîrze Mihemed bardavek tijî bike bize destê jina xwe dibî bibe. Dibî bibe Hêzik şîr dibe, li derî dixe, diya wî wata derî ve, tê paşe dîsa dibîne, hêrs dibe, divê ew forqa forkî jî hatê kir. Divî te min ji qîskiya xwe red kirî, bira neyê mala min. Ew layê kalê Bostançî çers kir, bira hera ji xwe re ciyê layê kalê Bostançî be, tê mala min çi? Divê paşe aciya bisekine, divê aşta re şîrê şêr anî. Milet cemaeta wî dikene, divê tu her zavayê wî mîna fermana şûn neanî. Layê Talê Bostançî şûye bazarek tijî kiriye şîr şandiye, divê min şîrê şêr andiye. Wexta tînin doktor mane kir divê min zin eva şîrê şêr e. Eva şîrê şêr e, bibinê paşa bardalekî dixwe, divê ege heye bira bardalek din jî bîne em pê avê lêkin di birînê wî de. Heva tê divê Mîrza Mihemed daha heye di posta herê divê heva pir e. Divê heva du bardavê din di posta heye. Divê tu daha neçe ez here. Divê tu daha neçe. Ra ber postê xwe digire û derî girê dide û digre tê. Digre tê derî dixe dikeve hundur hizûra paşê rû dinê. Divê paşa divê ya min dewletî me heye. Eger tu vê tevlê min bînîjî, vî şertê min bînîjî, ez şîrê dinê didin te, wexta we nebe nadim. Divê bêje şertê te çi ye? Divê eva miletê cemete ji dodê de mêze dike her du zavayê wî ji dodê de ciwanan paşê dane. Divê eva cemeta ne kesa ji hundir derdikeve ne kesî ji derve de digirî hundir. Ez ê şîr bidim. Evo gozi do heft car otiyo dike bê xwe bidim pişt erî bira kes ne keder bo. Kes ne himber jî. Mi çer ewl civara bû serî da çer biye giş paşê ra dibêje tê ser zabayê paşê. Wata tê ser zabayê paşê lay wezîr bela misîn bidime sen destmê digir. Paşa dibê na rûnê dibê. Bira mesela keçe xilas be paşê Her her kes serbest e. Divê paşayê me Ewşîrê bi zina min da zabayê te divê hela qaçê zabayê xwe veke mêze kir. Ê qaçê zaba wata vet kir çi mêze kir? Av girtin e, werimîn e, peritîn e. Divê min şîr şîrê bi zina firot wan Me bi pera neda min got pera ji min re lazim nîne. Ez ji paşê paşayê we zengîn im. Ez layê paşa me. Ez sadece şîrê xwe difiroşim nalê hespê xwe tor dikim bi qaçiyê wan ve datînim şîr dibim. Min şîr da wan derdixe wî eyarê pirtûka şêr li ber doxtor datî. Doxtor vata mêza ke zaten divê yê berê jî şîrê şêr bû a divê eyarê pirtûkê şêr jî eva ye. Eyarê pirtûkê şêr jî eva ye. Paşa bi serê her du zavayê min lê xil derxist, serê her duya jî celat kir. Serê wan her duya lê dixin. Heva derman dikin paşê bi şîrê şêr, paşa sax dibe, dibe mîna berê. Dibe mîna berê, Mîrza Mihemed mêzet ke paşa daha sax biye, biye mîna berê, berê çêtir bî. Rast be dêl û dijî hespê reş li hev dixe. Hespê reş li ber hazir dibe, çek û silahê xwe li xwe dike û papaxê xwe dibe serê xwe tere ber dûana paşê. Tere ber dûana paşê pozê remê carê li pencereyê paşê dixe, dibe şingîna. Cama cam dişkên paşa serê xwe tengê re derdixe, paşa dilber derî sikine. Meriv qîmîş nake lê mêzeke. Tu dibê ji nav pençkê royê derketiye. Lê girêdana paşa ye. Tu li hespê mêze dikî, tu dibê hespê aha di dinyayê de tune. Anca ji kurê behra ve gazî te bê paşa tu min nas dikî welat vî layê me te nas nakim girêdana te ya paşa ye ma te nasî nakim Vê paşa ez lay kalê bostançî me heft sal e ez li kalê re bostançîtiyê dikim ez lay paşayê Filan derê me ji bavê xwe ez hêrs bûm hal û meselê min û bavê me a min Dede Marûn kir ez hatim min mesele ji te re ewil jî got çi hatiye serê min min çer kiriye min giş te re got ha îro jî ez name jina xwe digirim bi xatirê te. Paşa divê layê me re neçe heta ev. Li ber derî diskine paşa tera devê xwe dike zengû ew layê min divê min kiriyek tu neke. Min çizan bû tu layê paşî yî. Pêk. Kumê keçe re dabû serê xwe, te ser çavê xwe lexav kişandibîyî. Eva hespa tune bû, evan çerkana ser te tune bû. Min çizan bû tu layê paşî yî. Min kiriyek tu neke. Were tu wezîrê min, ez jî paşayê te. Eke wexta tu qebûl dikî, dibe ez malên ku were paşa tu israr dikî ez qebûl dikim. Defa hewarê dixe dibê heft rû heft şeva şer dawet e, daweta Mîrze Mihemed û qîza min. Heft rû heft şeva dawet lê dixe def û zurne rûa heşta qîza xwesar dike taximekî Abayê mîna xaniyê xwe, mîna qesra xwe li kêleka xwe û qîza xwe tîne tê de peya dike, daweta wî û Mîrze Mihemed dike. Hale ew çû mirazê xwe şabûn. Cemaeta hazir jî mirazê xwe şabe, çîroka me dawî lê hat bi xatirê we.